Essalawmaleýkim gadyrly ileçiler! Ine şu günki çykyşyma hoş geldiňiz. Şu günki çykyşymda gysgaça Eýran boýunça soňky habarlar. Onsoň indi birinji aýtmaly zat şu Eýranyň dini lideri, täze dini lider Mojtaba Kameini özüniň birinji çykyşyny etdi we şu çykyşynda indi Amerikada Amerika iki sany talap goýýar. Nähili etsaram birinji Amerika şu arap ýurtlaryndaky öz harby bazalaryny aýyrmaly. Şu onsoň Amerika şu Eýrana ýakyn bolan başga-da harby bazary, mysal üçin Türkiýedäki ýa-da Yrakdaky bazalary, Izraýyldaky bazalary hemmesini aýyrmaly. Onsoň ikinji indi Amerika Şu urşuň bolan wagtynda Eýrana ýetirilen hemme näme zepeller, Eýrana ýetirilen hemme betbagtçylyk, hemme ýumrulan jaýlar ýa-da näme bir alnan ýitgiler, şolaryň hemmesini Amerika tölemeli. Bu orsça aýdanda repressiýa tölemeli diýilýär. Onsoň şo iki talaby indi Eýranyň şu dini lideri Muştaba Kameini Amerika tarapyndan talap etdi. Elbetde il, ildeşler Amerika tarapyndan ol edilen talaby hiç kim edil şu wagt, edil şu wagt hiç kim näme kabul etmeli. Esasan hem Tramp. Tramp gaýta şu uruşda indi özüni Näme ýeňji hökmünde garaýa, özüni ýeňji diýip köpçülikde çykyş etýä, şoň üçin elbetde näme Amerika tarapdan şu Mojtaba Kameiniň eden talaplaryna şu wagtlykça hiç kim öz çynakaýlary bilen seredenoklar. Onsoň indi Amerika tarapa seretseň näme? Amerika tarapdan şu gitdigiçe ine üçünji hepdäň urşy we gitdigiçe Eýrana tarap atylýan raketalar, Eýrana tarap atylýan bombalar we Eýranyň töweregine üýşürilýän harby goşunlar gitdigiçe köpelýär. Gitdigiçe köpelýär. Gün-günden şu mysal üçin düýnki düýnki çykan habara görä şu iki hepdäniň içinde eýýäm Amerika ýigrimi bäş müň sany ýigrimi bäş müň sany raketa şu Eýranyň topragyna atypdyr. Onsoň şoň üstüne Ýene esasy örän wajyp habar çykdy, näme? Şu Amerikanyň Ýaponiýadaky bazasyndan, harby bazasyndan şu Eýrana tarap indi Amerikaň näme, iňlisçe aýdaňda US Marines diýilýär, orsça aýdaňda desant, desant goşuny şu Eýrana tarap gidip barýarlar. O desant goşunynyň bäş müň esgeri bolar. Onsoň näme üçin şu wajyp? Şu desant goşuny diňe bir Maksady bar. Näme? Indi mysal üçin sen duşman ýa-da sen garşydaşyň topragyna barmaly we şo ýerde uruşmaly. Olar desant goşuny hiçlik raketa atan oklar ýa tank süren oklar ýok. Olar hökman şo sen baza bir ýeri basyp almaly ýa-da bir şäheri basyp almaly ýa-da şo Eýranyň topragyna ötmeli. Şoň üçin hawa, näme şo Amerikanyň indi Eýranyň topragyna goşun salmagy örän mümkin. Elbetde Amerikanyň şo resmilerinden hiç kim o hakynda näme ine biz Eýrana goşun iberyas zat diýip gürlänok ýöne ildeşler näme şu öň öňki bolşy ýaly öňem eger bilýän bolsaňyz iki hepde üç hepde mundan ozal şo heniz Eýran bilen Amerika ýa öz arasynda gürleşýän wagty şu Amerika Eýranyň töweregine goşun etdi we elbetde resmi habarda hiç kim aýdanok ine biz erte Eýrana çozýas diýip Onsoň ertesiň birden ýigrimi sekizinji fewralda Eýrana raketa pirgedi. Onsoň şu indi US Marines, US desant goşuny bilen hem edil şonýalar. Hawa, näme, hemme kişi bilýär, şolaň bäş müň sany esger Eýranyň tarabyna gidip barýar. Ýöne hiç kim boýun algalmap, ine şo esgerler Eýranyň topragyna zadana gider diýip. Ýöne ileşse, ol esgerler aýdyşyma Ýaponiýadan gidip barýar. Şonuň üçin aradaş. Şu habar habarlaryň berilmegine görä, şu mümkin bir bäş-alty günde Eýranyň töweregine barar diýilýär. Onsoň göreris, eger şu goşun Eýrana barjakmy ýa barjak dälmi. Onsoň üçünji wajyp habarlar ildeşler näme? Şu US, indi Amerika öz goşunlaryny Eýrana eltmek bilen bilelikde, Şu Eýrandaky kürtler, hany olaram ýuwaşjykdan şu näme günbatar ýurtlaryndaky kürtler ýa-da başga sebitlerdäki kürtler Yraga gelip başladylar. Onsoň şu habarlaryň bermegine görä Amerikanyň şu näme esgerleri, Amerikanyň şu agentleri, KGB bir näme şu esgerleri Yrakdaky kürtleriň ýanyna baryp, şolar bilen gürleşýär diýýär. Onsoň şolar bilen indi obşy boljak zatlary hakynda näme gürleşerler diýýär, eger mümkin Amerika geljekde şu Eýranyň topragyna esger salmak planlaşdyraýan ýagdaýynda kürtler bilen bile girer ýaly bolmak. Ýöne resmi resmi tarapdan hiç kim buna elbetde boýun alanok, ýöne şuny ýaly çykýan habarlar bar. Onsoň indi iň soňky wajyp zat näme? Eýran tarapyndan şolar indi Hürmüz bogazy diýilýär, iňlisçe Strait of Hormuz, türkmençe Hürmüz bogazy diýilýär. Ana şo ýerde Eýran indi şony ýapyp başlady. Onsoň Eýran hökümetiniň aýtmagyna görä indi sen Orsýetden gelen gämi bol ýa-da sen Hytaýdan bolmasa Hindistandan gelen gämi bol, soň şo Hürmüz bogazyndan geçip bilýän. Eger sen Ýewropadan gelen gämi ýa-da Amerikadan gelen gämi bolsa, şo Eýranyň näme harbylary, Eýranyň goşuny seň gämiňe raketa atyp, şo Hürmüz bogazyndan geçirmän saklajakdygyny aýtýar. Olaram näme, indi Eýrany hökümetem elbetde şo Hürmüz bogazy Amerika garşy bir näme, gural hökmünde ulanýar. Näme üçin şu eger eger bilýän bolsaňyz şu arap arap ýurtlaryndan dünýä 20 prosent nebiti şu Hürmüz bogadyndan geçýär. Onsoň eger sen Hürmüz bogadyny saklasaň onda dünýäň ekonomikasyna näme 20 prosent töwerekden basyş etdi. Onsoň şeýdip basyş edip Amerikaň ekonomikasyna sen basyş etýäň şeýdip näme Amerikaň raýatlary bilen Trampa basyş edip şo urşy bes etmegine zat edip şon ýalak bir gural hökmünde Eýran hökümeti ulanýar. Hawa. Gysgaça habarlar şu günlükde şular ildeşler galanynam nesip bolsa geljekde görüşýänçä.